I will be visiting Holyhead Port and Marina tomorrow to meet with all agencies involved. Uh, diolch am yr ymateb uh, yna. Mi o'n i ym Marina uh, Caergybi ddydd Gwener yn syth ar ôl uh, y storm a mi oedd yr olygfa llawer o'n chi wedi gweld i ar, ar y teledu ag ati yn un wirioneddol uh, dor calonus a dinistr llwyr Yy yno wrth gwrs o' 'na lawer o gychod pleser personol yno, rheini'n bwysig yn economaidd i'r ardal ond mi o' 'na bymtheg o gychod masnachol yy yn yy y marina hefyd a llawer o'r rheini wedi cael eu dinistrio neu difrodi yy yn rhannol. Wel ma'r holl fusnesa sy'n defnyddio y marina yn rhan bwysig o economi forwrol Môn ac o ystyried yr pwyslais rwan o'r diwedd, diolch byth, ar ddatblygu strategaeth forwrol I Gymru, mi hoffwn i wybod pa fath o becyn cymorth all y Llywodraeth i roi at ei gilydd i gefnogi y busnesau yma rwan yn ei hawr o angen yn y byr dymor. Yn ail, yn edrych y tu hwnt i'r tymor byr, gai ymrwymiad y gwneith y Llywodraeth helpu i ariannu gwaith ymchwil i'r angen posib am, am ddiffynfa i'r rhan yma o'r harbwr yng Nghaergybi yn y dyfodol. Uh, fel is gwestiwn i hynny o bosib, ydy hi'n cytuno, ydych chi'n cytuno bod yna rôl bwysig iawn i adran astudiaethau eigion Prifysgol Bangor yn y gwaith yma, mm. uh, yn cynnwys defnydd o'i llong ymchwil y Prins uh, Madoc. Yn ola wedyn, ac yn allweddol, um, da chi wedi cyfeirio ato fo, yn y byr dymor, da ni yn wynebu problem amgylcheddol uh, ddifrifol yn sgil y storm. Uh, Dwi'n deall nad oedd na ormod o danwydd yn, yn y llonga bod y rhan fwyaf hwnnw wedi cael ei gasglu, ond yn sicr da ni'n wynebu mm. bygythiad mawr uh, o ran llygredd yn dod o weddillion polystyrene uh, y pontoons yn y marina. Um, mae yna fygythiad gwirioneddol yn dod uh, gan Boris Styrens, ond ni ar wefan yr Institute for European Environment Policy yn gynharach yn sôn am uh, y perig o fywyd môr yn bwyta um, uh, olion polystyrene sy'n cael ei dorri'n ddarna man ac yn aros yn hir iawn, y perig uh, pan mae hynny'n mynd i mewn i'r gadwyn fwyd uh, ag ati. Mae cwestiynau wedi cael eu gofyn i fi oedd ymateb asiantaethau Llywodraeth Cymru'n ddigon cyflym ar ôl y storm i'r peryg y llygredd yma. Mae pobl leol wedi cael eu siarsio i gadw oddi ar y creigiau i beidio cymryd rhan yn y gwaith llnau, ond mae llawer wedi deutha fi bod nhw'n teimlo bod rhaid iddyn nhw oherwydd bod nhw'n gweld diffyg swyddogion swyddogol, os liciwch chi, yno'n gwneud y gwaith, gwaith llnau. Ond beth bynnag, ddigwyddodd ar y pryd, rwan bum diwrnod ymlaen, mi hoffwn i ddiweddariad ynglŷn â'r hyn sy'n yn cael ei wneud i ddelio â'r llygredd yna a sicrwydd y bydd beth bynnag sydd i angen yn cael ei wneud i, i sicrhau nad ydyn ni wynebu mwy o ddinistr amgylcheddol nad ydyn ni wedi weld yn barod.